سڵاتان لەبێ هاوڕیانم کاتتان باش ئەم جارش هاتینەوە لاتان بە ڤیددیوەکی تازە بیرتان نەچێ سبسکرایبی چنەڵەکەمان بکەن لە یوتوب. طبعاان هەنێک کاس پرسیاریەوە لە منەکەن کە ئایا من قەت خواردنی فاست فود ئەخۆم یا خواردنی خێرا ئەخۆم بە تاکیدی منیژەی خۆم بەڵام شتێک نییە لای من ڕۆتین بێت مانی جارێک دوو جار ئەگەر زۆر زۆر حەزم لە خواردنێک بێ کە بە خواردنێکی ناتەندروست حساب بێ یا خود خواردنێکی خێرا حساب بێ ئەتوانین جێگەی بکەینەوە لە پلانیەکی کە ژیانێکی تەندروستیشمان هەبێ بەڵام مهم وەیە کە بزانین شتەکە نەبێ بە ڕۆتین بۆ نمونە من هەموو ڕۆژێ لە داوام بێمەوە هیلاکم خواردنم ئامادە نەبێ خێرا تەلەفۆن کەم دیلیڤەریم بۆ بێنن خواردنی خواردنێکی خێران بۆ بێنن ئەم شتە کە بوو بە ڕۆتین بە تەکیدی تەسیرەکاتە سەر سەحەتمان و تەسیرەکاتە سەرەوەی کە کێشمان زیابێ بەڵام کاتێک کە تۆ یتەوە بە هیلاکی لە دەوام ئەگەر پێشتر پلانی ئەوەت دانابێ کە ڕۆژانە چی ئەخۆیت کە بۆ نمونە بۆ بەیانی کە ئێوارەی تۆ لە ئیش لە دەوام چ شتێک هەیە بیخۆیت پێشتر حازر کردبێ نیوە کوڵە کردبێ اینجا دوایی بۆی کەیتەوە پەنا نەبیتە بەر خواردنی دیلیڤەری و خواردنی فاسفود و ئەوانە ئەو کاتە تۆ کە نەبوو بە ڕۆتین ئەو کاتە لە مانێکا جارێ دووجاریش خواردنێک کە بەڕاستی حەزلێ بێ و خواردنێکی خێرابێ ئەتوانی جێگەی بکەیتەوە. تەبعەن ئەم بابەتەی ئەمڕۆ بۆچی حەزم کرد باسیکین بووی بۆ ئەو کەسانی کە کاتێک کە ناچارە بنیان زۆریان حەز لێیە کە خواردنێکی خێرا بخۆن چۆن نەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی قەڵەویان کا یاخود نەبێتە هۆکار کە ئەوەی ناتەندروستیان بکات چۆنە تەعاان لە پێش هەموو شتێکە ئێمە باسمان کرد کە ئەم شتە نەبێتە هۆی ڕۆتین نەبێتە ڕۆتین ینی هەموو ڕۆژێ ئەو کەسە داوای فاسفود نەکات ئەمەش زۆر زۆر گرنگە کە نەبێتە هۆ ڕۆتین و لە مانی جارێ دوو جارێک ئەو خواردنەی کە حەز لێ توانی داوای بکەیت دووەمیان ئەگەر بتانی بۆ نمونە ئەگەر ئێمە بە مەسەلی بەرگەرێک بهێنینەوە بۆ نمونە من زۆر حەزم لە بەرگرە بەڵام ئایا ئەمە ئەبێ هەرچەند خەیاڵم هاتە بڵین حەزم لێ بوو یەکسەر بە خەیاڵما هات بەرگر داواکەم یەکسەر ئەبێت تەلەفۆنێ بکەم دلیڤەری بەرگرم بۆ بێن لەبەرەوەی بە تاکیدی ئەگەر ئەم خواردنە خێرایانە ببێتە شتێکی ڕۆتین تەسیرمان تێکا بەڵام وای لێ بکەین کە تۆزێ فێری خۆشمان بکەین کە بە خۆمان بڵین نە باجارێ ئەم جاریان نەیخۆم بە ئەم جاریان ژەمێکی تەندروست بخۆم قەیچێکە لەمانەکە ڕۆژێک تهدید کەم کە لەو ڕۆژەیە بە ئەو خواردنە بخۆم کە حەزم لێ و بەناتەندروست حسابە. لەبەر ئەوە یعنی با فێربین بە جسمی خۆشمان بڵین نە نەک هەر یەکسەر تۆزێک ئەوەنەی حەز لێ بوو یان یەکسەر یەک تۆز هاتە مێشکتەوە یەکسەر بچی تەلەفۆن بکەیت و بۆت بێنن ئەو خواردنانە دووەمیان کە زۆر زۆر گرنگە ئەگەر بتوانین بۆ نمونە گەر ئێمە بەرگر هەر بە نمونە بێنینەوە با نمونونەکەمان لەسەر لەفەیەکی بەرگر بێ لەگەڵ یعنی ژەمێکی بەرگر کە لەگەڵ یا بپسی هەیە لەگەڵ یا فرەنج فرایز یاخود پەتاتە هەیە لەگەڵ یا لەفەکە هەیە ئێمە چۆن ئەتوانین کە ئەمەش بخۆین و زۆر زیانی نەبێ لەسەرمان لەو حاڵەتە بۆ نمونە ئەگەر تۆ دوو کەسن لە ماڵەکەیە محاولە کە یەک کەستان وەکو ژەم داوای کە ئەوەی تریان لە فێ بە تەنیا داوا کە لەو حاڵەتەیا بۆ ئەوەی کە تۆ تەنها حەزەکەت پشکێت تۆزێک لە پەتاتەکە لەگەڵ ساردێکە لە یعنی لە بتڵەکە گەورەکە دانانی بۆ خۆت یەک تۆزی خەیتە پەرداخێکی بچووکەوە یەک تۆزی لێ ئەخۆی بۆی حەزەکەت پشکێ ینی ئاواهی ئەگەر تۆ بەو شێوەیە بیخۆیت کەمیەتێکی زۆر لە بەردەمتانە بێ ئەو تاکیید بە واو لێ کە تۆ کەمتر لەو خواردنە بخۆی چونکە بەڕاستی توێژینەوە دەریخستووە کە تا چەند خواردن زۆرتر بێ تۆ هەستەکەی تێر نابی ئەبێ زۆرتر بخۆی بەڵام کە خواردنەکە کەم بێ لە بەردەستە ئەو کاتە سێرەکەی خواردنەکە کەمیەتە کەمەکەشە خواردووە بەڵام لەگەڵیشە تێری هەست بە تێریش ئەکەیت لەگەڵیان ئەجا شتێکی تر ئەوەیە کە سۆسی زیایی بۆ نەکەین بۆ منە تۆ یعنی نەخینە سەر لەفەکەمان بۆ منە تۆ داوای چیز بەرگەرێکە کردووە خۆی سۆسی پێوەیە پێویست ناکات تۆ ئەو کێچەپ و مایۆنیزەی کە ئەینێرن لەگەڵیا هەمووی یعنی بخۆی لەگەڵیا لەبەر ئەوە بە ئەو سۆسە زیایش لابین لەگەڵیا بۆ ئەوەی کە تۆزێ خواردنەکەمان هیچ نەبێ کالۆرەکەی کەمتر بێتەوە. لەگەڵیشا بۆ نموناتوانین لەفەکە بەشی سەرەوەی سەمونونەکە لابین لەگەڵیا ئەو کاتە پارچە پارچەی بکەین بەشەکەی کە ئەمێنێتەوە پارچە پارچەی بکەین و بە چەتاڵ بیخۆین ئەوش اختیارێکی ترە کە بۆ ئەوەی کە هیچ نەبێ ئەوە لەو حاڵەتە یەک لەوانەیە یەک لەسەر سێی کالۆریەکە کەم بێتەوە هەر بەوەی کە ئێمە سۆستی زیایمان تێنەکرد و بەشێک لە سەمونونەکەمان لابرد کالۆرێکە بە شێوەیەکی بەرچاودا ئابەزێ یعنی ئەو وزەی لە ناو خواردنەی کە ئیخۆین بە شێکی بەرچاودا ئابەزێ بۆیە ئەوانە هەمووی ئەتوانین ئێمە بیکەین بۆی هەم لە فەکەش بخۆین و هەم حەزەکەشمان بشکێ و هەم کاریگەرێکی نەرێنی زۆری نەبێ لەسەر جسممان و دوای ئەوەش ئەگەر بۆ نمونە بەم ژەمە بچکۆلەی ئێمە هەستمان کرد تێر نەبووین ئەو کاتە قاپێکی زەڵاتە بە هەوەسی خۆمان کە لە چەند سەوزەی تەنەوع پێکهاتبێ ئەتوانین بیخۆین لەگەڵە دوای ئەو بە هیچ شێوەیەک برسێتیمان نامێنێ لەگەڵە وتاب ئەن بیریشم نەچێت تا تۆ چەند بتانی هیچ نەبێت کەوەکو ئەو ژەمە خێرایانە داوا ئەەکەی بتانی خواردنەوە سەرەکیەکەت ئاو بێ لەگەڵ یعنی بیپسی و فانتا ئەم شانە داوا نەکی لەگەڵە بەڵام ئەگەر هەر زۆر زۆرە حەز لێ بوو ئەو کاتە بۆ نموناگەر بە دوو کەسن یەک دانە داواکە بۆی تۆ تەنیا کەمیەتێکی کەمی لێ بخۆیت